ara na manyɛ adehye mamma mema obi biara fi nhyia pa ɛnɛ Buronya nna yi. Yɛda Ɔbɔadeɛ no ase sɛ wadom ahwɛ yɛn so ma afe akɔ aba bɛto yɛn. Memfa kwan nya yi so na mema me wura, Ɔkyeman Wura Ɔsaagyefo Amuatia Ofori-Panin Basehyian, ma ɔne ɔdɔ no afuo koraa mpo a ɔde ne din nko ara bɔ n'adwapadeɛ ho ban, ne yɛn aberewa Ɔkyehemaa. Adutunwa Dokuya ne Kyebi Abɔnten Dɔm He Ɔsabarima Maafo Kwabrane a ɔda Kyebi mpanin nyinaa ano. Mesan mekyea me ankasa me Daasebrɛfoɔ. Ɛyɛ Daasebrɛ bisa apiasa, Daasebrɛ Boamadaako, Daasebrɛ Dɔkta Ɔsɛawuo He Asomadu. Ɛha seesei. Nyame ayɛ y'adom ɔkye mo ankora bata num ɛnɛ ne nyinaa kɛse bɛbrɔ ayɛ benku he apagya no a wɔfiri kuo mu nɛ ne nansa yi a me san me kyia me kuro mu ɛyɛ kwaaben me a me kasa yi me ne daase brɛ ɛyi madu kantamanto a me to so mmienu ɔkye man gyaase he ɛne me san yɛ kwaaben he. Mekyia me kurom manfoɔ nyinaa ma obi biara fi nhyia pa sɛ afei nkɔ mmra mmɛto yɛn fie so mmerɛ nyinaa. Ɛɛ Buronya, yɛka sɛ Buronya a, ɛɛ mmɔfra bi busaa me sɛ nana, na Buronya no aseɛ ne sɛn? Boo me nana na deɛ wabusa m'asɛm o, na Buronya aseɛ ne sɛn? Na meefiri he na mawie ne sɛn? Ɛsɛ sɛ yɛte Buronya no ankasa kasa Buronya no aseɛ ne sɛn? Ɛɛ, mmerɛ aborɔfo no firi wɔ abiom firi bɛtoo yɛn ne yɛwɔ yɛn afahyɛ ne amammerɛ bebree a yɛdi. Afahyɛ no bi yɛ dɛn? Woba ɔkyemaa mu ha a, yɛdi humu kan ne humukyire. Woba Nkran mpɔtam ha a, wɔn nso di home wɔ. Wokɔ Mfantsen ho a, wɔde aboa kyerɛ de bakatue. Mantam mantam nyinaa na obiara wɔ n'afahyɛ a wodi. Na Aborɔfo no nso baeɛ a afe no rebɛkɔ no awieeɛ ɛna wɔn kyerɛɛ sɛ wɔn nso wɔ wɔn afahyɛ bi a wɔn nso pɛ sɛ wɔn de yɛ nyinaa di. Na yɛhwɛɛ wɔn ara na yɛbisaa sɛ na mo afahyɛ no yɛdi ne sɛn? Na yɛka buroni a, aborɔfo no wɔn tiri nwi no na ɛma wɔn nyɛ din buroni. Yɛde frɛ wɔn saa. Akrakyefoɔ mmea te aseɛ sɛ wɔn tiri nwi no kɔla no ɛyɛ brown. Ɛyɛ the brown hair people. Nti wɔn ba ɛne a yɛfrɛ wɔn sɛ broni. Nti broni broni no wɔn tiri nwi na ɛma wɔn sɛ din. They is the colour of their hair is brown na nti yɛbɛfrɛ wɔn brown ni na ɛnte saa deɛ a na nka ha abibire mu a na yɛwɔ ofiri wɔ ha na wɔn colour na ɛnyɛ ade foforɔ na ɛma yɛn ɛnna ɛma a yɛnyɛ aburoni nti mmerɛ afahyɛ no duu so wɔn bɛyɛ ne ɛsi ei ɛnɛ deɛ brown ni nso anya ne deɛ ɛne buroni anya bronya Buronya anya ne deɛ. Ɛnora yi ara na yɛsii Buronya dua. Na na Naamafo ɛka sɛ Buronya dua yɛsi ne sɛn a bebree koraa ɛnti aseɛ. Mmerɛ a yɛmekae yɛyɛ nkumaa, mmɔdoma nkumaa mmeranteɛ no, yɛkɔ wuram kɔtwa mpampuro ne berɛ ne ade bɛsi dan bi, hyehyɛ no fɛfɛɛfɛ de flowers ne ade sensɛn ho de nnua no bi sisi yɛn fie anim. Ɛyɛ sɛ yɛhyɛ Buronya. Enti yɛka sɛ Christmas tree a Oburoni deɛ no nko. Yɛn nso yɛha yɛ Buronya dua na ne yɛsi no, ne yɛsi ne dan nkumankumaa. Ɛno ara na ɛma mmuwaa, mmeranteɛ ne mmabaawa nya yɛn aduane a anka ɛnnɛ yi ne yɛakɔtena mu na yɛasɛre mmere fɛfɛɛfɛ. Na Buronya no deɛ, ɛnnɛ no Buronya no ankasa koraa no asɛ yayera. Obi bɛka sɛ yɛanwo Yesu Buronya da. Na Bible mu biribiara nni mu a ɛfrɛ no Buronya. Sɛ ɛwom sɛ ɛnni mu, yɛgye to mu sɛ yɛawo Agyenkwa no. Na sɛ yɛyi dako bosome bi asi hɔ sɛ saa mmerɛ wei sei mu ɛne yɛde rekae N'awoda a, ɛnka mfomsoɔ bɛn na ɛwɔ ho? Nanso hiani waa bi bɛka sɛ, Ɛhe na Buronya no nni Bible mu? Ɛnna enye sei. Sɛ wogye tom sɛ yɛwɔ Agyenkwa no de a, na da ko pɔtee a yɛn nyinaa, wiase nyinaa, yi atɔ hɔ. Ɛyɛ sɛ yɛde rekae n'awoda. Nti minhu mfomso a ɛwɔ ho. Na saa mmerɛ no nyinaa nso yɛtwa mmerɛ. Saa mmerɛ no mu, yɛn nyinaa kookoo akuafoɔ. Saa mmerɛ kookoo sika, ɛno koraa yɛmfa sika dada ntua ka. Obiara siesie ne ba fɛfɛɛfɛ. Afe aso ɔkɔkyea ne nana de nsa to nsa yam akɔgye nananom nsam nhyira. Ɔkɔ asɔre, me kan eh, bɛɛlo obi tua na na owu akwaa na anigye deɛ ɔkɔ ne nana wei. Adeɛ a ne ɛtae eh, de yɛ a mede kae bebree ɛyɛ eh, Piccadilly biscuit. Piccadilly yɛsinasina saa yɛyɛ ne sɛ cheese ne yɛde ato yɛ kɔn mu. Akɔdaa wokɔ nyinaa na wo ti bewe Wo maame atɔ mpaboa foforɔ ahyɛ wo nni polish Nkuto no ara wode bi fa ho a na ɛyɛ hyɛmhyɛmhyɛmhyɛmhyɛm Ɛyɛ anigyedeɛ na yɛwɔ Buronya nnuane bi koraa a yɛdi no special Ne nyinaa no ma wo hu sɛ afe bi mmara bi aduru dapɔn na bi adu Enti sɛ Buronya sɛ wiase asetra a afahyɛ biara nnim anigye biara nnim no Ɛnde ɛbɛyɛ dɛn? Obi abu so ne dan no saa ara sɔre a ɔyɛ eat sleep eat sleep didi nada didi nada saa na ɛmfa hwee ɛmmerɛ nipa anigye awerɛhoɔ koraa te nipa kra so. Ɛnti Buronya yɛafahyɛ a yɛde kae ɔbɔ adeɛ no nsɛm no bebree ɛkɔ Bible no mu ne kyerɛwsɛm no mu a Akwasi Kɔkɔɔ Akwasi Buroni baeɛ no kaa n'afahyɛ na ho amanneɛ ne biribiara ɔkyerɛɛ pɛpɛɛpɛ Na ampa ara wɔde som no baeɛ kɔɔ Twerɛ Kronkron no mu no, yɛhuu sɛ Yesu na woda no, ɛho wɔ yɛn mfasoɔ bebree. Ɛnnɛ yi amanyɔsɛm ne constitutions ne biribiara no, Twerɛ Kronkron no ara mu na wɔhwɛeɛ a wɔde nneɛma nyinaa sisi, biribiara nni foforɔ a ɛwɔ hɔ. Ɛnti Buronya, ɛho wɔ yɛn nyinaa mfasoɔ. Saa mmerɛ yi, nkwadaa, mpanin, ɛyɛ anigyedeɛ. Ɛnyɛ ahuhubrasɛm, obiara ani agye rehwɛ kwan sɛ afe no bɛkɔ n'awieeɛ no, afe papa bɛba bɛto yɛn. Ɛnne yɛn Ghana ha, yɛato aba awie, afe no rekɔ n'awieeɛ, yɛato aba awie. Yɛbu nkontaa, Ghana man nyinaa ato aba ayi wɔn titenani baako. sɛ ɔno na yɛde Ghana afenaa yɛhyɛ ne nsa na ɔmfa Ghana nkɔ nkan. Ɛɛ, nokorɛ ni, ɛnyɛ ntɔkwa, ɛnyɛ biribiara. Yɛn nyinaa de mpaebɔ bɛtaa n'akyi. Ɛyɛ yie, ɛyɛ yie ma yɛn. Ɛsɛe nso a, ɛsɛe ma yɛn nyinaa. Nti obi biara adwene pa a ɔwɔ biara no, ne yɛn nyinaa mfa ntae deɛ ɔrebɛyɛ akyi. na Ghana ntu mpɔn na ɛnkɔ n'anim yie. Wei ne adeɛ a mesrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhwɛ na afe foforɔ a yɛrewura mu 2025 adom no nka yɛn ho mmoa yɛn na obiara nya adwensakra. Afe a atwam no na nna baako sɔre wa se afe no kɔ n'awieɛ nso dua no dada ha yi ara na esie ɛnam se ae afe no asesa afe no asesa yɛn adwensakra. Wo na abɛsesa w'adwen, w'adwen agita wo, nea wopɛ sɛ ɔyɛ no, a year's resolution, nea wompɛ sɛ woyɛ, nea wopɛ sɛ wogyae, nea ɛmmoa wo ne ade nyinaa no ɛna ɛyɛ a new year, a new thinking, a new resolution. Enti ama ama mommie nyinaa nhwɛ kwan sɛ afe a yɛrewura mu no yɛbɛnya adwensakra. Da biara yɛyɛ a ɛnyɛ yie da, ɛnyɛ yie da. Ampa ara yɛka ɛnyɛ yie, ɛnyɛ yie a, ɛnyɛ yie. Mommie nyinaa mmom. Ɛnkasa fie wei deɛ ɛbɛyɛ yie ɛbɛyɛ yie na ɛbɛyɛ yie ama yɛ ɛbotɔ gasa mu ɔsɛ the voices of the people is the voice of God enti yɛn yɛ ne a yɛreka no ɛno ara na nyame nso bɛka kyerɛ yɛn yɛ ɔsɛ yɛka sɛ ɛnyɛ yie a ɛnyɛ yie yɛka sɛ ɛbɛyɛ yie nso ampa ɛbɛyɛ yie Momma yɛmfi ano nsrɛ Papa ne nhyira ne nkɔsoɔ sɛ mmerɛ nyinaa deɛ yɛrehwehwɛ no ɛbɛkɔ yie de ama yɛn. Mɛsrɛ sɛ seesei sɛ biribi na ɛha obi a, ɛnɛ nananom yɛtumi a bɔ adeɛ de hyɛ yɛn nsa de kura yɛn mopene wɔ ahemfie kɔhu kurom he ɔdɛɛfoɔ bi a yɛmfikyerɛ ha fufuo yɛn no dɔ ne yɛ nyinaa self help ne yɛn nyinaa yɛɛ boa, na yɛamfa weinom bi anyɛ adwuma, na biribiara a yɛhwehwɛ sɛ aban ne mmara mmɛyɛ mma yɛn a, yɛn deɛ te mu o, mmom yɛn nyɛ bɛgu agu. Ɛgu a, ɛgu ma yɛn nyinaa, ɛyɛ yie nso a, ɛyɛ yie ma yɛn nyinaa. Enti saa afe a yɛwura mu no, yɛnya adwensakra bi. Wo a woakɔtɔ adeɛ retɔn, wonim so woatɔ adeɛ yi tɛp, wo nso wopɛ no mpem mu anim mpempem, na awie a woka sɛ aban no nyɛ, aban no mmoa yɛn. Mom yɛnya adwene nsakra na yɛhu sɛ deɛ yɛsusu dua a yɛsusu no, ɛno ara na yɛnya. Yɛsusu sɛ yɛnyɛ yie a, ɛnyɛ yie. Yɛnsusu yɛyɛ adwene ne yɛnim deɛ ne biribiara nso kyerɛ yɛ sɛ deɛ yɛyɛ ɛbɛyɛ yie a, yɛdie bɛba. Meda obi biara ase sɛ wama me akwanya yi, na ɛnnɛ me da ase berɛ ayi madu Kantama ntoam ti so mmienu, Ɔkyeman Agyaase he ne Kwabee he. Manya kwanya ne Ghana man nyinaa rekasa. Hom yɛnyɛ baako, na koroyɛ ne hia.